Mizo Black Panther channel-a ka lo lawm leh vek a che u. Awle, vawiin khan Aizawl khawpui lun laiah thil duhawm lo tak mai thleng a awm a. Chu thil chu Bara bazar phei ih bazar bung kawn chhuah phei hma deuhah sawn a ni a. Chulai Musalman biakin Mosque hnuaiah sawnin vaiin dawr an nei a. Chutah chuan customer pakhat a lut a, a thil nei tur man nei lovin cheng nuaih khat a dil zui a, chu cheng nuaih khat chu vaipa chuan duh lovin silai hi a hmet buak ta a ni. Silai hi beng per hmanin zungpuiah a fuh ta nia hriat a ni a, he pawikhawihtupa Lalnunsanga tlan nia hriat hi man nghal a ni a, siamsak a rin a ni. He thil thlen hun hi vawiin chawhma dar sawm pakhat leh chhet ve vela thil thleng a ni. Pawi khawihtu hi Burma ral tlan Ahm Veng Saut-a cheng nia inchhal a ni a. He a silai ben thlak saktu hi he an dawra vai dawr mutthe thawk lai mek a chhuk zawngin a ben thlak sak thut a, chuan a dawr nghak tupa ke zungpuiah a kap fut ta niin thu kan dawng a, chu chu tuna video kan hmuh ang khianin a kap tupa chu an man a, khilai vei lama kan hmuh ang khian khilai vel khi umm vawiina dar sawm pakhat leh a chanve vel a. Buaina thlenna hmun chu a ni. A kap pawi khawih tupa hian number four a rui ngei ni a hriat a ni. Kan hmuh ang khian a rui hle niin a hriat a, a din pawh a ding ngil thei lo va. Tin silai ka ti khan a lek chhuak a ni a, a hlauhawm hle a ni. Fimkhur a ngai tawh tak zet zet a ni. Mitinte ruihhlo tite hi kan mitmei a ngai a, Kan inven fimkhur a ngai hle niin ka hria. A kap tu pa Lalnunsanga hei hi ral tlan an sawi dan hmangin vai dawr nghak hliam tuar hi ngaihtuah awm a ni lo va, tichuan a kap tu pa pawh hi man nghal niin a silai hman hi point two two pistol a ni. Ni lam pang atanga rawn chhuk kan Burma unaute an rawn chhuk thlak hianin thenkhat chuan number four ruihhlo smuggling hi a rawn keng chhuk vak vak mai thin a, hei hi man rem hleh theih a ni si lo va, vawi leh khata han man rem hluai chi a ni lo va, hnunghrante te nei ve an nia chuvang chuanin ih. fimkhur a ngai a hawi ruihhlo hi tlawm ngai pawl yma leh khawtlang sawrkar thlenga a do a ni a chuvang chuan helaiah hianin a kalkawng manipur lampang indo na avang hianin-- Mizoram lampangah hianin lut nasa riau mai a damdawi hi chuvang chuanin ramri dep khua tlawm ngai pawl leh excise te leh sawrkar tan pawh a lu hai thlak thin hle a ni ruihhlo damdawi mai ni lo thil chi hrang hrang smuggling hi kan khawchhak unau te leh lam atang khian a rawn lut ruih ruih reng a ni tih hi-- kan hre theuh dawn nia kan fimkhur te zawk nan ka rawn sawi lang ve a ni e Zofa tlang hrang hranga awm ten harsatna kan tawk a Burma lama ni se ti khawp khian a buai a Manipur lama ni se tiang khian kan ni a Bangladesh lama ni se chuti bawk Mizoram lah ni se Assam ram lakah. chuti bawk chu a nia buaina hlir mai hi a nia ama erawh chu ihh mizoram hi chu kan inpui a nih angin a zia awm hle aiin ka hria a ih a ralmuan thlak a ama erawh chu ahh hmun hrang hranga tlang hrang hranga kan zofa awm ten mizoram kan pal tlang dawn hian kan inpui kan pal tlang dawn hianin ihh sawrkar phal loh dan kalh thil emaw khawtlangin a duhloh thil kha keng lut lovin a thianghlim takin-- kan Zoram hi tawh thin ang u, chu kan ram Mizoram Zofa te inpui hi tibawlh hlawhtu nih tum lovin vawng thianghlimtu nih theuh kan tum dawn nia. Awle ka channel te min la subscribe lo khan khawngaihin min min lo subscribe zel ula video te tha tak taka ka rawn upload leh zel theih nan. Min lo subscribe vek dawn a ni aw.